Îro nivîskarekî gelek gelek bi qîmet dibe mêvanê me. Di jiyana kurdan de him ji aliyê siyasetê ve him ji aliyê edebiyatê ve ji bo me ciyê wî gelekî taybet e. Birêz Kemal Burkay îro bi me re ye. Mamoste pêşî ji bo te me qebûl kir em gelek gelek spas dikin.

Dibistana pêşin ez çûm mekteba mamosteyan. Wê wextê digotin köya enstitüsü. Belê. Li wê derê jî min gelek baş dixwend. Dişûm kitêbxaneyê. Hîn di salên dawî da ku min xilas nekiribû, mekteb. Vê wextê şazdeh hevdeh salî bûm. Hîn vê wextê min dest bi nivîsandinê kir. Ango mêla min li ser sê tiştan bû. Vê demê. Yek min resim hez dikir, resim çêkirinê, wêne çêkirinê hez dikir. Yek min jî fîzîkê hez dikir. Fîzîk. Ya sêwemîn jî ji edebiyatê min hez dikir. Pişt ve ku min mekteb xilas kir, dîplomaya lîseyê ji min girt. Min dixwest biçim mekteba fîzîkê lê îmkan çê nebû. Ketime hukûkê. Hukûk xilas kir. Enqerê. Edebiyat ji xwe

Navê xwe Tirkî bû ji xwe. Di rojnama Watanê de tefrîka bû. Watan vê wextê rojnameyeke baş bû. Di wir de tefrîka bû. Navê xwe bi Tirkî ya şevan û netesin de. Rengolû bî Alî Jiyanê. Erê. Ev romana min çap nebû. Tefrîka bû lê wek kitêb wek pirtûk çap nebû. Piştî vê min romaneke din jî nivîsand. Di sala hezar ne sed û şêst û duya da şêst û siya da. Ev piştî ve wek kitêb çap bû ama dereng çap bû. Ew li vira ye. Navê wê çîçekler ve zincîrler.

Pirtûkên min ku xilas bûne çax din teze çap bikim. İnşallah mamoste em jî hêvî darin. Ji xwe ev bîro jî min bi bo wê ew kir. Girt ev bîro dixwazim kitêbên xwe bidim çapê. Ê ku xilas bûne ê ku wê teze bêne çapkirinê. Em ê li ser pirtûkên te yên têze têze wê derkevin em ê di dawiyê de biaxivin. Di jiyana te de Em tewsan him siyaset him edebiyat. Yani e, em nikarin te ji xeyn yekî bifikirin em her du aliyê te jî baş dizanin û e, dibînin û dixwînin. Tu bi kîjan nasnameyê xwe îfade dikî? An xwe ayî de kîjan nasnameyê siyaset an e, nivîskariyê dibînî? Berê tabi emin edebiyat bû. Yani xed bîra min de tune bû ku ez bikevim bi siyasetê. Ev siyaset û edebiyat bi hev re meşiyan. Hink vekî tu dipirsî gelek caran ev tiştî min pirsî. Yani kîjan girantir e? Edebiyat yan siyaset? Ez dibêjim ku her tijî wek hev in. Yani ev kesayetiya min Tim kesayetiyeke edebiye hem jî kesayetiyeke siyasiye. Tabi siyasete ku hem dikim me ji bo post û pereye. Yani ji xwe ew xeta ku min siyasetê de ajotiye malûm e. Yani me doza bindestan, doza xebetkaran me ev ajotiye. Ne bo pere û post. Eger bo pere û post bana ji xwe Me partiyên dinêre hilbijartana. û tabi digel wê jî tim min nivîsand. Yani mesela piştî vê romana min kitêbeke minî şêran derket. Şêst û şeşan de. Ew li Enqerê derket. Nav toplum yayınları da. Ve vakti Remzi İnanç toplum yayınları bir reva da bir xudi rey bu. Disa şehir amına duyan, kitap amına duyan hafte pencan da çap. Evji Dersim. Binavi Dersim, binavi velatê min. Her dijî Tirkî bûn. Lê piştî ku Tabi wan salan de bo me imkan tine bû em Kurdî Kurdî binivîsînin. Yani kitêb tine bûn, e, malzeme, materyal tine bû. E, çara pêşîn ez heftê û çara heftê dudiya da çûme dervelat. Erê. Ve wextê min wê de kitêbên Kurdî dît. Yani dervelat li Almanya. Min ew xwendin û ez hînî nivîsandina Kurdî jî bûm. Min dest pê kir tevî tirkî kurdî jî nivîsand. Min şêr nivîsandin, min meqale yani bend nivîsandin. û piştî vê êdî kurdî û tirkî bi hev re meşiya. Yani zimanê min ê nivîsandinê him tirkî bû Him jî Kurdî bû. Tu xwe dema Tirkî yan Kurdî dinivîsî xwe herî zêde di nav kîjan zimanê de azad hîstikî an kîjan zimanê aîdê xwe hîstikî? Wallahî tevî ez Tirkî baş dizanim. Erê. Tirkî zimanê min e, xwendinê ye. Yanî di dibistanê de di mekteba navçeya de di zanîngehê de me bi Tirkî xwend. Erê. Lê Kurdî jî zimanê min ê dayîkê ye. Yanî piştî ku min dest bi xwendin û nivîsandina Kurdî kir, min dît ku xweştir e belkî. Lê her du zimanan jî baş dizanim. Yanî Tirkî tavî berê min bi Tirkî nivîsand. Tirkî xwend û Tirkî nivîsand. Tirkiyem qasî ku ez dizanim û xelk dibêje baş e. Lê ez dibêjim Kurdiya min jî baş e. Zimanê min ê dayîkê ye. Wexta pê dinivîsim kêfa min tê. Wexta min dest pê kir nivîsandinê ew tiştên berê ku min zarokiya xwe de hîn bibûm. Di mala xwe de, di gundê xwe de. Ewana hemû Hep dihatin bîra min. Yani Kurdiya min zû pêş biçû. Zimanê tek zimanê xwendinê û wek zimanê nivîsandinê zû pêş biçû. Be her du zimanan jî rehet dinivîsî. Ev kitêbe çarîn. Belê. Tirkiye wan jî pê re ye. Rubayiler. Rubayiler. Heya nevî Tirkiye, Kurdiye heya nevîyê dinê jî Tirkiye. Û gelek jî tê firotin wayê çapa wî ya sîyem jî sêyem jî derketiye. Erê vayê sêvem e. Wekî din şîîrên min ên tirkî hema şeş kitêbên min derketin. Tu hep işte berê bû. Pişt ve klas çûm dervelat ve derê jî çar kitêbên min ên teze derket. Van gol dervelat jî ez çûm hatim li welatan geriyam civînan da min qise kir. Min e, danûstendinên siyasî pêkanîn bi sedan car. Yani bi dehan ve li dehan welatan gerî. Lê dîsa di navê keftelef tê da, di navê hat çoyê da min dest ji şîîrnivîsandinê berneda. Şeş çar kitêbên min ên teze derketin hemû bûn şeş hev bi zimanê tirkî. Ewana di vê kitêbê de hatine ba hev. Heval tirkî çap. Yani koma şiirên min ên tirkî ye. Toplu şiirler. Fa di nav weşanxana Kirmizi, weşanxana sor. Merê min dikare bêje kirmizi ya îmerê. Vê ra derket. Wekî din tabî ê Kurdî jî hene. Mesela eva ber fedî dike. Ev kitêb temamî Kurdî ye. Şêrên ku li vê derê hatine nivîsandin

Tirkî bûn min kirin Kurdî. Beşekî wan jî Kurdî bûn min kirin Tirkî. Na Tirkiye wan jî divê kitêbê de ye. Canta Şêx Dîcle. Belê. Belê. Lê hin şêr jî hene min nekariye vegerî. Min dikaribû wergerînim. Lê çi ye? Yani eger ez bim jî, eger şair bim jî, wergerandina şêran yani tiştekî gelek nazik e. Him şêr wexta hatin wergerandin rindiya xwe delaliya xwe hunda dikin. Mesela vê kitêbê de wek nimûne şêrek di vê kitêbê de heye dîwana Kurdî de ber fedî dike bi navê dengbêj. Yani qêmişê nebû Min nexwastiye me bergerim Tirkî delaliya xwe hunda neke. Me dikarê ekê ji me re bixwîne em dikarim dengbêj ji we re bixwînim. Kerem ke mamosteyê min kê xweş be. Dengbêj. Dengbêjî ji dil e. Dilê dengbêj dikele. Dengbêj bayê beriyên welatê min e. Berhemê zozanên rengîn e, gul e. Kelamên wî dengê simên hespên sor in. Ava belekiyan e, bi şirîn e. Geh çemekî dîne, dixulxule, biqîrîne, geh giran dikişe, dilorîne. Li dengê wî geh şer e, geh aştî ye. Şayê dîlanan e. Gîriya şîn e. Dengê wî jana birînan Tama bîranînan germîya evîn e. Berxwedan e, hisret e, hêvî ye. Dengê wî zimanê me yê şîrîn çîroka kurdan e, jîn e. Allah te Allah.

Ji bona vê yekê ew kitêb bi navê Cemalê çap bû. Navên din çi bû dikarim înak pê? Belê gelek nav dibêjim. Yek ji wan mesela baran bû. Min dersê zimanê Kurdî teva kitêba xwe va çapa heftane. Yan hevçara çap bûye ev kitêb. Berê berê çapa pêşî min navê baran derxiste bû. Bi navê baran. Lê piştre min navê xwe li serdanî ya xwe esasî serdanî. Çima hewcedariya te bi navên cûda, nasnameyên cûda çê dibû? Bi siyasetê mijûl bû. Carina yani navên cûda cûda bi karanîn ku xwe biparêz. Ha. Yani sebebek ev bû. Erê. Yani e, mesela dema ku ne dixwest ez bê me girtin bi navekî din min dinivîsand. Carna jî min wisa tercîh kir yani e, nivîsandina edebiyatê de, pêkenî de, mîzahê de navekî cida me bi kar anî. Belê. Yek ji wan Cemalî bû. Yek nav Ferhat Can bû. Ferhat Can. Bi navê Ferhat Can nivîsên Kurd. Meriv dikare Tirkî bêje deneme. Deneme. Eseyî. Ev nivîsandin. Dema rojnama azadî derket te hezar nesed û nodî da derket. Belê. Çera pêşî. Min di wir da çîrok nivîsên Kurd Bi Kurdî nivîsandin. Yani nav Kurda me nebû bu adetîn li Bakur. Di rojaman de nivîsandina nivîsên Kurd. Bu navê Ferhat Can min nivîsand. Piştre bu navê Ferhat Can çend kitêbê min jî çap bû. Mesela yek Gula Çille bû. Li vir Heye gula çilek. Na bawirim neyne. Belê. Alî dinê heye. Yek aso ye. Bi Kurdî. Yek baxçe ye. Evana bi navê Ferhat Çam derxistin ev kitêbana. Wekî din jî mesela bi navê Alî Dîşlelî nivîsên siyasî nivîsandin. Bi navê Cemîl Baran min nivîsandin. Cemîl Baran. Got tiştê wisa. Yani dikarim tera bêjim ku min bi dehan nav bikaranî. Lê tabî vê dawî ez wana hemû bi navê xwe. Eger teze çap dikim, bi navê xwe çap dikim. Belê. Tu ji Dersimê yî û wan deran jî dizanî û dema tu diaxivî mirov hestiyar dibe. Ew çîrokên te yên zaroktiyê ew serpêhatiyên te di nivîsên te de çawa cî digire? Wexta enê zaroktiya te û gundê te filan ew di çîrokên nivîsên te de çawa cî digire? Di nivîskariya te de. Di tevî yanî yek min bîranînên xwe nivîsandin. Bîranînên min çar cîld digirin. Ji zaroktiya min dest pê dike heya sala hezar du hezar û deh. Yani heya deh sal berê tê. Ba pênc salên dawî min hîn nenivîsandin lê cîldê pêşin dereqa zarotiya min xortaniya min e. Ev e kitêba kuterdikî. Piştî vê cîldê du em jî derket. Ev cîlda ji zarotiya min digire heya sala hezar nesedu heftê û çar.

Belê, yan dikare be pênc jî lê ez binêrim. Yanî çar jîldim, du cîldê wê çap bûne ve ya dudiyane ve jî heftê û çara dest pê dike. Heya heştê û heft. Sala hezar nesedû heştê û heft. Piştî wê Tu cîngê dinê jî hene. Ewan in çap nebûne lê hazir in. Belê. Heya min mîzan paja wan jî çêkiriye. Kîngê bixwazin dikarin wana çap bikin. Ev e, çar cildin dibe ku ev pênc salê te yê dawî bi e, cildekî pêncemîn derkeve. Dikare bibe belê. İnşallah. Min dest pê nekiriye. Lê ev ê ku min nivîsandine çar cildin. Hı hı. Temamîya wan 2500 rûpel in. 2500. Belê. Vana rûpelê me re ji mezin in tabî. Bi resim in, bi evikin belge ne. Yani 2005 rûpel. Yani behsa gelek tiştan dikî te çawa wext veqetand ji bo nivîsê ji ber ku yani aliyê siyasetê ve tu gelekî aktîf bûyî. Di kîjan naverê de te van hemûyan nivîsan? Wellî Yanî ji sala heştê dest pê bike heya îro ve hema me bû şêst sal. Ez dinivîsî. Hem siyasetê dikim hem dinivîsînim. Çarina ez bi xwe jî metal dimînim. Gelo çawa ez di heqê van tiştan de hatim. Mesela sala hezar nesed heftê û çar ez ji der welat vegerîm, du sal mam li gurbetê. Vegerîm hatim Enqerê cî bûm. Ji xanima xwe pêşîn cuda bû. Tenê me her du aliya jî xwest pêdî ev zewaca me bila xilas be. Sê zarokê piçûk hebûn ev min girtin cem xwe. Min partî çêkiribû Partiya Karîna Sosyalîstê Kurdistan. Me Riya Azadî derdixist kowareke mehane bû. Ev kowar piraniya nivîsên min min dinivîsa. Ê me partî çêkiribû, me partî organîze dikir. Tevî civînan dibû. Zarokî sê zarok min binêriya. Te bi tena serê xwe Ez demekî jî disa û qatî kir. Yanî nizanim wexta min tune bû ki serê xwe bixwiri bixwirînim. Wisa dibêjim e? Erê. Erê. Wexta min tune bû. Lê min xebat kir. Wexta meriv xebat dike wext derbas dibe ve nizane çawa derbas bû. Piştekî çûm derwelat. Yani sala hiştê ez çûm derwelat, hûn zanin. Erê. Sî yek sal Di derwelat mam ya vegeriya. Hinek dibêjin ku şu li derwelat rûnişt na ez li derwelat rûnişt. Yani min li derwelat işte ew xas kitêb nivîsandin. Li dehan welatan gerî me wa Astralya çû. Rusya çû, Ewropa welat bi welat gerî. Tenê ne çûma Amerîka. Yani dikar mı mıçı? De çumu. İşte piti amın be avcı. Yani insanı ki çepum.

û pêvendî çêkirin. Wextê min wisa derbas bû ez rûne niştim. Yani rojekî li mala xwe bûm yan mehkî li mala xwe bûm sivêdê belkî du meh sê meh li derva bûm. Wisa belat bi belat gerim. İşte ev berham derketin. Belê niha yani piştî ew qas salan tu dîsa vegeriya Enqerî. Yani piştî derwê wêlatê tu dîsa vegeriya û Tevî ciyê vekir, tu dibêjî ez ê berhemên xwe çap bikim. Ew wext derbas bû û niha tu dikevî riyekê nû. Tu nû dest bi hin tiştan dikî. Hestekî, kelecanekî çawa heye? Niha çiyê zanê? Yanî ev karê kitêban, karê çapê. Ez wan tiştan zanim. Yani dikarim bêjim ji sala hezar ne sed û şêst û çar vir de ev pêncî sal ez navîkarî de min. Cara pêşin min kovara çira derxist li Elezîzê bi navê çira. Çira erê. Hezar ne sed û şêst û çar bû. Bay pêncî û yek sal derbas bû. Piştî vê min gelek kovarên teze derxist. Yan jî bi kovara rojnameyan de nivîsand, yan yek ji nivîskarên wan bû. Her du kitêbên min derketin. Me gelek tevî hevalan me gelek weşanxane ava kir. Pişta Weşanxana Riya Azadî, pişta weşanxaneyên din. Özgürlük Yolu yayınla. Türkiye ve. E, Nuhavan tiştana ez zanim yek. Yek jî ez dixwazim kitêbên xwe çap bikim. Ne ku kitêbên din e. Yani ne veşanxaneyeke ticarî. Erê. Erê dixwazim weşanxaneyekî çêbikim. Ew kitêbên min ku xilas bûne ne hemûyan. Qeleme beşekî wan. Mesela wan romanên xwe. Wan e, kitêbên dinê. Wana çap bikim. Ku nav e, hinek me bas hinekan nekim. Mesela du kitêbên min ên gerê hene. Kurdistana Başûr dema çûm divê derê. Gav bi gav Kurdistana azad li vir heye ez wê navê Kurdim. Mesela bana xilas bûne eva. Ha erê. Belê. Tirkiye wê jî heye. Tirkiye wê jî ev e. Adım adım Özgür Kürdistan. Mesela dixwazim ben kitêbana jî çêkim. Çap bikim ji nû ve. Şêrên Xwe çap bikim ji nû ve. Mesela ev kitêba min a Bayê li Firewî ye. Ev. Eva xilas bû. Çapa teze derneket. Nizanim çi ma. Çi ma. Nizanim. Yani ew veşanxane pir bi heves çap kir. Ê teze derneket. Wisa kitêbên min hene. Yani di nav veşanxaneyê min de derketine. Xilas bûne nemane. Ez ê wana çap bikim. Temam. Yani xwendevan bizanin ki ev kitêb heye kî xwest dikare bixwîne. Ne bo ticaretê. Ne ku ez pere qezanc bikim. Bila wana be belav bin bêne xwendin kêfa min bi vê were. Ev têra min dike. Wekî din jî Kitabî yani ez vê tiştî zanim ez bêjim. Hin kitêbê min jî hene belkî her çapxane cesaret nake wana çap bike. Zanî ev jî heye. Di nav helbestên sosyalîst de navê te navê Kemal Burkay helbestên Kemal Burkay xwedî ciyekî taybet in. Tim di nav yani tu behsa tiştekî gelek hişk jî bikî bi zimanekî nerm, nayîf Tu dibêjî qey ji dilê te tê dinivîsî tu behsa azadî ket mirovahiyê dikî wek ku henê tişta ku di siyasetê de dikî di helbestan de jî bi zimanekî nayîf dinivîsî yanî ew siyaset tiştekî hişke zimanê wî hişke lê helbest ne wisa ye ev çawa wan ji hevdû cûdatir dikî Zimanê min ê nivîsandirê çi siyasî be çi edebî be. Yani ez dikarim bêjim zelal e. Erê. Rehet tê fêm kirin. Heval, hogir jî xwendevan jî wisa dibêjin. Bîranînên min, û nivîsên min ên dinê yanî însanên ku dixwînin zehmet nakişî. Ew uslûbê min e. Eger tu rastî bipirsî mesela hin kes bi taybetî ew ê ku dibêjin post modern yan jî soyut dibêjin Tirkî. Yani ne muşaxas.

Uslûb e tevî nikarim wana zêde gunekar bikim lê kêfa min pê nayê ez dikarim vê bêjim. Wana gunekar nakim me uslûbê wan e. Lê bi texmîna min xwendekar jî wisa ye piraniya xwendekar. Yani tiştê ku rehet fêm dike jî hez dike her wisa jî. Cara min hevalên xwe re gotiye yên ku yani ez gor wana bi tecrûbe me. Emrê wan jî biçûktir e. Cara min ji wana re gotiye. Gotiye heval no ma û ji bo ezmanan dinivîsî. Eger û û û însana dinivîsî divê nivîsa we zelal be. Rehet bê fêm kir. Ev pirmeyê me, üstü pirmeyê me be. Raya min. Üstü bê minî siyasî çi edebî ve keve. Yani o dema ez e, nivîseke siyasî jî binivîsîm. Gotiyan dirêj. Ez

Hin kes hene ji ber ku ez însanekî siyasî me ji berhemên min ên edebî jî hez nakin. Ewana sînorê xwe danîne. Ewana dîwarê xwe danîne. Divê jin ji vî dîwarî derbas nebe bila. Yanî çiqas tu xweş binivîsînî, zelal binivîsînî, Ew yan fêm nake ya jî naxwaze fêm bike. Ev siyaset mixabin tiştekî wisa ye. Tabî tesîra xwe li ser berhev hemêne edebî jî dike. Dikarim nimûne jî bidim. Belê kirin. Mesela ez li derwelat bûm li ciyekî festival çêkiribûn li Berlînê hin hevalên me yên Kurd. Yani siyaseta wan jê me cuda bû. Di vê festîvalê de ev grûba Yenî Tirkî derket. Gotin işte Yenî Tirkî gazî kirine, davet kirine, derketin sehneyê. Gotin nuha em şêra Kemal Burkayî dixwînin. Yani şairekî bi nava deng. Ewa kilama wê em ê bixwînin. Kilam jî son vardan çizgîler mama Tirkîsî. Yani kilama mama kê. Çawa wisa gotin ji wê qelebalixê dengek derket ku ev merva şaşime telma. Ev mervê ku got yani nivîskarek şarekî Kurd bi nava deng bi heves got. Şaş bûma beter bûma çima. û televîzyon reş bû. Televîzyon jî televizyona wan evalan bû. Tav ez yani ez jî müteessîr bûm. Yani klama Mamakê de çi heye? Carê jî dîsa li Diyarbekirê Newroz bû. Sezen Aksu davet kiribûn. Sezen derkete sanî. Dîsa ez li televizyonê dinêrim li Stockholmê me televizyona hevalan e. Ve bû Sezen dest pê kir Muzîka gulumse hate guhê min. Lê deng hate birîne. Ew dîdem haye sezem dixwîne lê deng çi xelk jî wisa dike. Xelk jî kêf dike yan ya xelkê ku hatiye newrozê gotin bi hezaran bi de hezaran belki bi sed hezaran. Govendê dikişînin kêfxweşin godariya gulumse dikin. Yani ev kilama ku Sezenê ji şîra min beste kiriye. Lê min xwe deka te denga te birînê kîngê kilam xilas bû dengê televîzyonê dîsa hat. Ma ev usul e. Ma ne eyb. Wextekî li Nazim Hikmet qisa kir. Nazim Hikmet kirin xayîn. Gotin işte Moskova, Uşağı, nizam çi filan fişman. Vê berê qedexe bû. Gavadinî min got, ez şaîr bûm, min şîîr dinivîsa, min Nazim Hikmet nexwend. Tu nebû. Yani hin kesa min min jî xwestin wisa bikin. Zanî ew ayîb e. Lê pişt re dem çû, ew tişta ev zexta li ser Nazim Hikmet rabû. û yekî wek Türkeş derket şiira Nazim Hikmet xwend. Ew işte ortansyadan bir at başê gibi uzanan filan. Şîra Nazmî Pete. Niha li vê derê navenda Nazmî Pete ye, navenda çandî. Yani ev îtibara wî şûn dihat. Wisa ye. Yani di siyasetê de dibe ku rêya me cuda be. Çar me gotinên me li heve dixweşneyê. Ev tiştekî normal e. Divê em dikarin hev du rexne bikin lê divê ev bi şiklekî medenî be. Yanî ne bi tişt minayê. Bi şiklekî medenî. Em dikarin hev du rexne bikin. Em ne mecbûrin ku siyaset ji siyaseta ev hez bikin. Ew hevalan jî ne mecbûrin ku ji siyaseta wan hez bikin. Lê edebiyat tiştekî divê. Şiir tiştekî divê. Ev gülümse belkî gelek Tirk jî Hez nakim ê alî rast ê yan jî ê ku şoven in. Lê ji wê şêrê hez dikim. Ev bi salan e tu nav edebiyata kurdî de yî. Tu pêşeroja me, pêşeroja edebiyata kurdî çawa dibînî? Belê. Tevî edebiyata kurdî klasîk heye. Em çax heye yanî gelek berhem hene, gelek weşanxane hene, gelek nivîskar hene, ev tiştekî gelek baş e. Lê tiştek heye xwendekar dîsa jî kêm e. Kêm e, naxwîn. Belê yanî kitêbê ku derdikevin gor dilê me belav nabin. Gor dilê me nayêne firotin, nayêne xwendin. Çima? Sebebê wî jî heve ku hîn zimanê Kurdî ne zimanê perwerdeyiye. Belê. Heya ku zimanê me nebe zimanê fermo û nebe zimanê perwerde ji yanî bi pêşvana çi we belkî paş ve biçî. Ew xeter li ser zimanê Kurdî heye. Bona wê yekî karê ku dibe em bikin ne tenê karê çandî ye. Em karê çandî dikin. Yani gelek insan di vî warê de berxwedan îro jî didin. Lê divê Rewşa Tirkiyê û rewşa Kurdistana Bakur bêguhert in. Çawa bêguhert in? Çareseriyek li ser esasê wekeviyê çêbe. Çareseriya edebî jî dîsa bi riya siyasetê dibe. Eger zimanê me nebe zimanê perwerde, ji dibistanê bigire heya zanîngehê neyê xwendin. Wê wextê zarokên me zimanê xwe baş jî nabin.

Saya sêrê wê em ê înşallah ti pêşerojê de bi edebiyata xwe, bi kurdetiya xwe xwedî derkevin. Sed carî mala te ava mamoste ji bo vê sohbeta te ya xweş jî. Heke tu ji me re helbesta Mamak Türküsü ku hatibû qedexekirin bixwîne zikê xweş bim em beşa xwe bi vê helbestî biqedînine zikê xweş bim. Ez bêjim em Tirkiyê qedexe nebû ha li Berlînê. Dizanim dizanim min bi zanê viya got ji xwe. Belê.